hi le ka G1 Solima ka Channel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi mi tiselaka swona madyambyini ya siku ra namuntlha aka khamera tanihi ntolovelo hina Timothy Jara ka Mnyambo eh u ngheniwe hi moya wa side back ka Eh, van'wana vanhu vo sena vo sona nyoka na ku eh hayalele ko ri nyoka ve ku cheliwa tinyoka ka ti side back a ni swi tivi Mm.
Ah, se loko va ku na wese i na nyoka i mhani un'wana a nga na sweka wona mahlamu loko voni vanhu va hembile ya ne mm. oho okay um sweswi loko hi rhekhoda video leyiwani i ti three ta december 2025 so um hi ti four ku nga wa mune ta December 2025 i siku ra ku hetelela ra ku vanhu va va va nge se kuma album so hi 12 o'clock navusiku album yi ta va yi kha yi kumeka so a hi xuxeleni ndzhuka ka ha ri leswa swa ku yi ta kumeka hi 6 o'clock nampundzu yi ta kumeka hi 12 o'clock so um mundzuku um Ri khome ni ri nga peli album yi ta va yi ri kuteni i album leyi yi nga hambanangiki helo na na na ti-album letin'wanyani because yi na hinkwaswo leswi swi nga kona a ka ti-album letin'wanyani swilo swa ku fana na meseji swilo swa ku fana na swichayachayani sweswiya swa swa ntolovelo. eh swilo swa ku fana na vayimbeleri va lava va ntolovelo loyi a nga ri kona this year i Nsovo Mafumu Bodze mm, a hi vangi na yena a a ka this year hikwalaho ka leswi na leswiya eh mara ni twa ngaku eh vanhu va twa ngaku ni zondha majojo ku pima ku Nsovo va ta swi twisisa ku why dinga va nkolo loko ko va ku ri majojo ko a wu ta ku do zondiwa do susiwa so majojo u kona eh, muzondiwa u kona eh, no ka ni nga ha swi tivi ku hi le ka tinsimu tingani mara leri ni ri tsundzukaka i ra ndzhwalo na le ka gandaganda u kona um hi ri rin'wanyana kambe okay na leriya ra ku major general e va kona laya nga ku i tinsimu tinharhu leti va nga kona va va kha va feature feature eh laya so i i album leyi a xi ni twa mbilu ya mi yi vava ne loko vanhu va kha va ku hi bifile kuteni bifile kuteni hey hey dyi ta tlherisela dyi dya hi ku tlherisela swi ku yini yini ne i mhaka ya ku i album leyi ni nga yingisa ni swi vuli na before hi nga tshama hi yingisela na vanhu lava va va ku va ri kona kusuhani na mina hi susa hinkwaswo leswi hi swi twaka nga ku swi ta twala nga ku hi vula vanhu album yi sala yi ri clean loko mo twa u nga ku ku na beef aka album leyi manzondha mi enemy ya mina. i album leyi nga tirhana na yo hi tlhela hi make sure ku a ku na beef na loko munhu un'wanyana o u sukeriwile or a ku u gegiwile wa ni zondha o ni sukela i album leyi hi nga yi chekisisa. hi va sure a yi na beef okay yi koho beef ne beef leyi nga koho hi ya liya dasani ku hi leyi yi nga koho ka ka ka ka ka ti-album hinkwato ne ya ku bifa va ka mhani yi koho nghoma ya ku bifa va ka mhani hi yo beef yi ri one se leswa mi swi endla endlaku swa ku ha he a nge lunghi lani vhele ni nge lunghi mhaka ku a ni le ku lweni. Xin'wanyana ne ni tala ku xi endla malembe hinkwawo handle ka lembe leri he camera man ti-fans ta vanhu ne ta tinqambi ti endla leswa swa ku loko nqambi yi huma yi yi yi yi lava ku humesa ne ti qhingaçhinga ti vulavula swa bad-e hi tinqambi tin'wani kha ti themendhe nqambi ya tona or. so mehe malembe laman'wana na va kayidza vanhu leswa swo mi nga mi mi nga vulavuli bad hi tinqambi tin'wana loko mi ni themendela themendelani mi ntsena se swi endla ku vanhu va twa nga ku ni ha ti vaseketeri kasi no va hahitela ma vo lembe na lembe se lembe leri ni va tshiki va vulavula ku rhandza hinkwavo a ni vona lesweswo a hi nge i i aki yi ku n'wana soli makamba ni ku loko yi ku n'wana soli makamba va ta ku hi mini ku byelaka hi mpfula loko yi ku spokes person xa dyiwani ku spokes person phe wu ri nomo wa mina va ta ku hi mini ku byelaka wa swi vona se lembe leri ni swi tshikini leswiya a ni le ka tona. ni ri a va vulavuli ku rhandzi xin'wana na xin'wana hambi munhu a tsala ni swibuko leswi swibedhlele a rhandzi yena wa ta ku why i mhaka ku album ni yingiseli ni twa ku ya beef se obvious ku haku hi mina ni va byelaku ku haku hi mina ni va byelaku so i i album leyi nga kahle swinene hi tirhi hi ri hi ri two na na na, na, na majojo mm. and then uh, mina ka tinsimu letiya ti nga laya um eh, leri ni ri rhandzaka ngopfu hi leri ni nga ri endla title track ra ku wow um ku na swin'wanyana hi swi vulaka ku rinsimu laha i rin'we hi release single mara hi voku yi ta phewa loko yi ri yoxe ivi hi endla tin'wani ta 11 to ri heleketa um so i ri nsimu rin'we ri humaka na 11 to heleketa leriya rin'we so mhaka ya ti ya ti-usb ti-usb hi endlini aka blank media so va sungule ku senda meseji wa ku se ti nghena emuchinini hi monday so a ni hleketa ku by now hi ta va hi se hi tikhomini ti-usb so a ve se vula nchumu leswi vulaka ku ri na loko mundzuku to gcina ti kumeka a ti nge he koti ku distribut-eka tindhawu hinkwato na loko se va hi rhumele tona hi nkarhi wun'we so. masiku mo tiya lama ni nga mi tiyisiselaku moho ku ti-U_S_B ti ta va ti ri available ku nga va ku ri next week and then loko ku ri ku tinsimu mi ti jahe ngopfu ti ta va ti ri kona online a hi ku disappoint-a a swi fani na leswiya swa khale swo mi kuma ku huma C_D na na khansete ntsena swa ku loko vo va va delay ku swi tsema swi ri a ku na la mi nga ta ti kuma kona ti ta va ti ri ko ka ti-online stores from twelve o'clock. ni si yini xin'wana hi mfumo
hayi a ku siya nchumu mm.
so xin'wana xo hetelela ni nga xi vulaka ne ka n'wina mi nga ku chingheni um mi mi vulavula hi whatever mi vulavulaka hi swona mani swa ku chingela album ku nga va ku ri sweswo swa ku um ti-instruments hi tin'we ta fana and everything he um a swi bi hi hi tinsimu ta ku leha swi ku yiniyini ne a ni ta advis-a ku marito lama mi ma seyivhela Friday ku ya le mahlweni mi ta ma need-a wa wa swi fana na yini hi hi Timoti ne u kha u lava ku ya nyimpini ne. va ku nyika xibamu wo sungula ku dovula moyeni ka loko se va ya ta laha masocha va kuma ku tibulete leti a wu ti tirhisini a twisisa se swilo leswiya a va swi savheli friday ku at least hi friday loko hi huma ni u kota ku chinga wa instrument yin'we leyi se loko swi vuli kusuka hi monday swi nge vi na impact hi friday swi save ku leswi mi ta swi vula hi friday mina swi endla leswi

se di sungula ku ni chingese ni copyrighta le ta ta ta doctor sikhunyana a no a no di a no di ri- veka bambara se na swi endla leswaku swo ni swi tiva ku sweswi ni ta pfa ni vuli leswi se ri ni ri ni ta vula leswi wa swi wa swi twisisa ne so vanhu van'wana a va na timing va vhe va swi vuletela hinkwaswo ta ha suka hayi swi tirhuma tingo hayi swi tirhuma tingo u ta ku yini wa vutlhari wa hala ku tlhe u chinga hi leswi a wu nga chinga hi swo mandeyi Ku na swi marito man'wani laha ni nga ni kha ni yingisela risimu ra xifafa xa Jendje namuntlha ra Kofi na Cremora hi ra mina ri ku a wu koti no ntshunga wa heleriwa ta hi ku nyika ti jokes ta ntshunga nyana wa twisisa ne hi sweswiya swa ku taniya swa ku guys hi swona swa ku ti instruments a ti cinci ne i beat yin'we mara mi nge se swi vula mi ta swi need swilo leswi hi Friday. ku lava ku swi vula ku a nga cinci beat sweswi swi ta boha ene swi ta boha ku i swi vula cause beat i yin'we ene hi yona ntsena u nga kota ku vulavula hi yona se mi nge se swi vula mi ta swi nida xin'wanyana timoti ne um loko loko loko maphorisa ma khoma munhu ne ma na swin'wana ma ma ma ma tala ku swi vula so eh ma ku u na malunghelo ya ku u miyela ne i nga vuli nchumu hi ku xin'wana na xin'wana lexi i nga xi vulaka xi nga tirhisiwa. tanihi vumbhoni a hubyeni ya nawu so hi xilungu ne va swi veka kahle ngopfu va ku you have the right to remain silent ne because anything you say may be used against you against you hi lera ro va nga swi tirhisa ku we u u gweviwa va nga lwa hi swo leswi a wu nga swi vula a twisisa ni so ku relaxa before nyimpi u ya after nyimpi ne loko se yi sukile loko u nga vula ku ya loko yi nyovha nyovhi wa twisisa ne se yi nyovhini kwalaha um ku vulaka nghoma yin'wana ya ruza yo mtatwa mhlolo e wa twisisa ne mara before nyimpi hi timoti ne relaxa hi mhaka xin'wana na xin'wana lexi i nga xi endlaku xi nga tirhisiwa against you loko se ku fikiwa nyimpini wa ni twisisa ne amen a hi nge sweswiwani
i kuma ku mi- mina ne ni mbali buruku yo boxeka laha ne ni lava ku ya nyimpini nyimpi ya ku chingelana ne loko no tipostatela ni mbali buruku leyi a yi boxeki laha di nga fika di chinga swo din'wanyana ya le a nyimpini se swi endla sense ya so va ka mhani eh relax-ani hi ku swin'wana na swin'wana leswi mi nga swi post-aku tanihi vavasati ti ko tinsimu ta ku hlamula sweswo so mi mi nga tirha mi tisoleni a ni tshemba ku a ni siyanga nchumu na Ha, mahungu ma basile. Loko ti-USB ti ta fika va ta tivisiwa. ya A va tshama va ri va followe eka Facebook, va subscribe ka YouTube, va mi follow ka TikTok va endlela va nga hindzi information. xin'wanyana eh, lava va nga ni hatlisela ngopfu this year i va mm, i va dito music va ni sendela link ya mina hi nkarhi so link yi kona ni ta va ni kha ni yi share na vanhu Date leyi ni release ku yo ya ti 5 ta December ne 2025 hi mina ni nga yi choose a ni na manager mi no ti manager so swilo hinkwaswo ku ku choose mina ku ni swi lavisa leswi so na loko ni ya ka ka ka ka ka ti sponsors loko ri swi swa ku swi lava ti sponsors ne ni va yela ni kha ni swi tiva ku yini ni lava ku xi endla ka rini a ni decide-eriwi. ene ku upload-a swa ku fana na music ku ya ni ya print-a ti-U_S_B ni ti endlela hi nexe a ni chuzeriwi hi munhu ku famba print-a la famba rini yini yini upload-a la upload-a rini no ti endlela hi nexe hi mina ni chuzaka ma ma ma twisisa ne so loko ni chuze ti-five ta December. a ni lo tlimbeletiwa hi munhu wa twisisa ne loko a no ka ni nge se va ready ku humesa a swi endla ku ni ya ni ya chuza ti-twenty ni ku album ta yi humesa hi ti-twenty ene loko ri ku a ni ri ready ngopfu ku hundza the way ne a ni ta chuza ni ku ni ta yi humesa hi ti-twenty-eight ta november ya mina so loko yi za hi ku ti-five ni twe swi leswi ni lavaka ku swi endla swi fita ti-five so mi nga ni tweli ku ha rhiza leri um yini yini u na marito ma ku hetelela
i ku munduku a tleli e ku xixela album na mina n'winyi wa yona ni nge tleli ni na nkingha ya ku a ni na yona album liya ni fanekele ni ya ni ya yi yingisela online se ni ta va ni kha ni yi yingisela na na mina gomundzuku um so vanhu va nga hlamali loko va kuma mundzuku ne a ni nge program ti ti ti poster ni ta ni ta va ni kha ni poster straight so loko se yi yi suka ni ta va ni kha ni swi poster ku hayi mi nga tikuma ka link leyi. eh, ku na swin'wana va ri smart link smart link hi swin'wanyana swa ku u posta link ivi loko munhu a nghena ka link liya yi n'wi humesela switolo hinkwaswo leswi nga ko ivi ya ti chuzela xitolo lexi a lavaka xona Eh, kahle kahle swi fana na byi maketana lebyi byi nga no byi nga le vo gondo na bada byi nga na le vo chakhuma byi nga na le vo muketsi bya ku byi tele ndhawu yin'we u ta chuza lava u va lavaka ku i lava ku ya ya xava a ka vona so smart link ni na yona a ni yi sheri na ku yi shera laha ni nga posta um clip liya um and then ya i timinutes tingani
1529 ha ti fiki njhani 15 kha ni ku ni laha 7 ti fikile okay but anyway album yi le ku teni madyambu ma lama hi yaku ka mo handle ka ka lama ni nga rhekhoda hi mola yi ta va yi kha yi suka nyimpi ya mavhenda inkomo ntokoto studios home of technology